Калебләрегездән гыйл, нәфрәт китәр. Бер-берегезгә булган нәфрәт, ул юк булыр. Кайчан кул биреп исәнләшәбез. Кул биреп исәнләшү ул шуның өчен сөннәт булып тора.

Бер-берегезне яраткан чага хәтле. Шуның өчен бер-беребезне ярату ул бик мөһим безнең өчен. Ә бер-беребезне ярату өчен бер-беребезгә бүләкләр дә бирү кирәк. Һәм бүләкләрнең иң кечкенәсе дә ул көләр йөзле булу. Мөселманга шатлык күңеленә җиткерү.

сәүдәгәр. Әл-җәбәну мәхрумун. Куркак сәүдәгәр ул мәхрум була. Берәр бизнеска, мәсәлән, күз алдыбызга китерсәк, һәрвакыт анда куркыныч бар. Акчаңны куясың син, кертәсең акчаңны, син җиңеп чыга аласыңмы, юкмы, файда китерәме ул синең акчаң анда? Кеше куркып торса, акчасыннан да салырга. Аның теге сәүдәсе барып чыкмаска мөмкин. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу тәгалә алейһи ва сәлләм дә әйтә. Куркак сәүдәгәр ул мәхрүм, акча эшли алмый. Һәм дәвамында да Әл-Хамис ва Тәләсун 35-нче хәдистә Әт-таҗирул җасуру марзукун. Ә батыр сәүдәгәр ул Марзук ризыкландырылган. Аңа ул акчасын күбрәк эшләячәк. Чөнки куркып тормый ул теге э, фикере белән уйлый, менә мин акча эшли аламмы? Фикере белән уйлагач кына акчасын шул әйбергә кертә.

Әти-әнинең, юлда булган кешенең һәм золым ителгән кешеләрнең догалары кабул була. Хәтта менә ул китапларда язылган менә бу кешеләр мөселман булмасалар да, теге мәсәлән, кемгәдер золым ителгән, ул кеше дога кылса сиңа каршы, ул кеше мөселман булуы шарт түгел, аның Аллаһ Тәгалә догасын кабул итүе өчен. Шуның өчен сакланырга кирәк. Аеруча менә э, золым ителгән кешеләрне золым итүдән. Шулай ук ата-ананың хәер дәвасын алырга омтылырга кирәк. Шулай ук мөсафирларның да догаларын, хәер дәваларын алырга омтылырга кирәк. Хәтта менә бала, мәсәлән, әти-әнисенә зарар китерсә дә, берәр авырлык китерсә дә, әти-әнисе шуның өчен хәер дәва да кылса, ул яхшырак була. Шундый очраклар бар. Бер галимнең әти баласы теге рәнҗетә торган булганда ата-анасын ата-анасы хәер дәва кыла торган булган һәм

Нәрсәне? Әлләбәну вәлвисәдәтү вәттыйбу. Әлләбәну, сиңа сөт бирелгәндә, сөт икрам ителгәндә, вәлвисәдәтү һәм утырыр урын, менә монда рәхим итегез дип, кунакка килгәндә әйтәләр, менә монда утырыгыз дип. Ә син әйтәсең, мин анда утырмыйм дисең, башка җиргә барып утырасың. Һәм вот ты его, һәм хушбуй. Бу өч әйберне кире кагырга ярамый. Кире кагу дөрес түгел. Бу әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, мәчеттә, мәсәлән, яки берәр кая берәр кеше хушбуй бирә икән сөртергә, аны кирәк ярамый теге кире кагырга. Теге бераз гына булса да

Вә халитил хукәмә һәм хикмәт ияләре арасында бул, вә сәилил оләмә һәм галимнәрдән сораучы бул, дип әйтә. Моның, бу хәдиснең тулы вариантында Пәйгамбәребез салләллаһу тәгалә галәйһи вә сәлләмгә сәхабәләр киләләр дә әйтәләр, Без кемнәр янында күбрәк булыйк? Пәйгамбәребез салләллаһу тәгалә галәйһи вә сәлләм әйтә, Мән заккәрәкумуллаһу ру'ятәһ. Аны күрү Аллаһ Тәгаләне хәтерләтә икән, сез аның янында күбрәк булыгыз. Вә зада фи илмикум мантикуху. Аның әйткән сүзләре сезнең гыйлемегезне арттыра икән, шул кеше янында булыгыз. Вә заккаракумул ахирата амәлуху. Һәм гамәле сезгә ахирәтне искә төшерә торган кешеләр белән күбрәк булыгыз. Болар бөтенесе дә менә искә алынган иде. Олылар,

Җәннәт ул киң күңелле, юмарт кешеләрнең йорты. Анда киң күңелле, юмарт кешеләр керә, иң беренче чиратта. Шуның өчен кешеләргә юмарт булырга омтылырга кирәк. Һәм ахыргы хәдис, Аль-хәдисул арбәгун, кырыгынчы хәдис, Хуббуд дөнья рәсу кулли хатыйәтин, дөньяны ярату, ул барлык хаталарның башы.